Yo, tɔnye wɔ me do gbe na wɔ va agbe ke be yava la tsi. Egbe nu me di be ma ga gblɔ vi le tso eh Donald Trump nu. Eya me di be ma gblɔ. Comment yo wɔ tso miabo Africa president wo. Eya me di be ma pono tso vi le. Aha, nu gbantɔ alo nya gbantɔ yo gblɔ. Yinye me kpɔ be enye nya o je be miaƒe politician we. nukɔ wɔ dɔ. Eya nye biabia gbãtɔ yi wòbia se be, Amegbetɔ wonye hã? Ele gɔme si nam be, amegbetɔ ɖe, woawoe nye míaƒe lidawoe hã? Biabiae. Efia be sika yi le mía si, ega yi le mía si, nunyiame yi wole mía si ɖe. Edze be míaƒo politicianwo no ze ɖe mía nu ne wòaɖe na mí ne akɔfafa nenɔ anyi na mí, nuɖuɖu nenɔ aƒe. Donald Trump ebe ɖe. Ne sika le asiwɔe, bauxite le asiwɔe, diamond le asiwɔe, uranium le asiwɔe, ya wònye be. edu me tɔwɔe, nuɖuɖu mele wo si o alo dɔ le wo wu ɖe, enye amegbetɔ hã. Babiae Donald Trump bia míaƒe president wòe ma. Babiae Donald Trump bia Afrika president wòe ma. Ele Togo me, le Benin me, eʋe dukɔ me gblɔ mele. Makɔe va míaƒe fia ƒe nɔƒe. Gbeɖe. Donald Trump le míaƒe fiawo bia se be ɖe enye fia sika le tome na wòle sika ku le wò anyigba dzi. Timba le asiwò wòle timba ku le wò anyigba dzi. Uranium le asiwò wòle ku le anyigba dzi le Ghana le Togo. Vɔ edumetɔwoe ɖe dɔ le wo wu. Yi le babia se be ɖe amegbetɔ enye alo elãe nye. mekɔ lã kɔ kpe ɖe ŋu lo vɔ ne ebia se be amegbetɔ enye hã ɖe ekema nanya be ɖe the other option alo akpa velia ɖe ne womenya amegbetɔ ekema nu kae nye babia donald trump bia míaƒe dzi dukplɔlawoe ma Mabia se. Ebia babia nyui alo ebia babia vɔ̃ɖi. Ewoe nye hiãtɔ ɖe menya be woatsi nam be ebia biabia nyui. Vɔgatɔ ya akpɔ yi ɖokui be ao ebia babia gbegblẽ. Mía tɔwoe. Tsia ta wòdze be mínɔ anyi Ya wòanye be Donald Trump eya va ƒo nu ana wòe advise ewò edukplɔla alo ewò president leke nànɔ anyi. Ya wòanye be e president bubu eya ava na be wòƒe susu me aʋu. Magblɔ na wòe lo. Enye Kristotɔ ya ta ele vɔvɔ, magblɔ, ele vɔvɔ na dzomavɔ. Ele vɔvɔ na, e, e, ele, ele dokuwo wɔ be yeayi ɖe dziƒo, ma, yi dziƒo. Dziƒoa ɖe fi wòle. Paradise ɖe fi wòle. Magblẽ na wòe. Nyateƒea ɖe magblẽ na wòe le agbenke ƒe aʋa la dzi. Ebe diamond le asiwɔe, manganese le asiwɔe, uranium le asiwɔe. Ghana, Iran tɔwo ƒe president va Ghana dukɔ me haɖe be uranium lie mía si ta. Womekpɔ dzeku kolo se senior minister ƒe nuƒoƒo ɖa. Ebe mi da si asia wɔŋ ne wòadzo. Haɖe be ɖe China tɔwoe ɖe they are the people who are going to mine the mineral source that we have. Can Ghana and African Union, can you wake up from your sleep?

unnecessary things enya yiwo me enya yiwo ma ma de gakotoku me enya yiwo ma na akɔfafa wɛ nyɔnu ya va de eƒe agbete le aye le le le le le kofi tv nyɔnu ya va de eƒe no le kofi tv eya wa nɔ gbɔgblɔ shatalawa le ƒe ha ɖe ega ɖe nɔ kɔ le kotoku me na ghana tukɔ alo ewo yi le shatalawa le ƒe ha ƒo ɖe ega ɖe ne le kotoku me va na wɛ unnecessary news Medi be míaʋu míaƒe susu. Ey, makpɔa, matsi na wɛlo. Donald Trump ɖe. He's a man I love so much because eƒe nuƒoƒo is just the same as Mugabe. Ɖekoe gale Donald Trump si wu Mugabe. Mugabe will tell you the fact. Take your Britain, let me take my Zimbabwe. How many politicians can speak like that in Ghana? Because all of them are looking for a way to go and make money. Ne mi kpɔ yovo ko ɖe mi le wo kpɔ abe ɖe ame ame ɖe vɔ do yovo yovo ɖe they are surviving on the sweat of our grandfathers. America cannot stand without Africa. Let me tell you, let them leave Africa alone. Let the Europe, let the white leave Africa alone. No dasi le Africa ŋu. Ele gɔme si nam de. Ne míakpɔ ame ne na survive. Right now, míaƒe amiwo le kuku le Ghana ɖe matsi na wɛ. Percentage ne ne mi le xɔxɔ. Mexlẽ nane le Biblia me va yi. Wobe kpe atrɔ zu sika na mí, vɔ míaƒe sika aɖe míle kpɔa? Donald Trump be ɖe amegbetɔ míawo politician wonye hã? Nya biase, babia yewo biase ma. Amegbetɔwo nye alo elã wonye? Alo ne meganye lã ɖe paper wonye alo pen wonye? Because ele, ele nukunu wɔ nɛ.

Wokɔ politics kɔ va da ɖe vɔ ɖe. Ya wokɔ religion kɔ da ɖe be yewoanɔ swearing le Bible kple Koran. Wòe kpa. Haɖe mla ɖe ke aɖututu religion wòe ɖe. Woawoe ate ŋu yewoate ŋu anɔ wɔm míatsaka. Maganɔ gblɔ ne míabe traditional leaders wòe matso agblɔ be ɖe fifia ok NDC nɔ zi dzi vɔ nuyi mí le didi be nàwɔe nye be ɖe nà swear le míabe tradition ko ɖe.

Haɖe fia fitɔ ta nye ma gblẽ efififi yo le mia fi ɖe ya ta wokɔ fia mi bene mi nɔ akpa ma dzi ele gɔme se nam ɖi ma ga yɔ ma nɔ tɔgbi kofi tse ƒe ŋkɔ yɔ gbe sia gbe ma nɔ yɔ dii ma nɔ yɔ dii Donald Trump be ɖe na lida wɛ la si wɛ ya edɔ le owu lida la si wɛ yɛ èle afɔ zɔ xeo eŋu le ami le asiwe wole ami ku le gold tsɔ tso gbedegbe ke le Ghana yɔ be Gold Coast ya ta megblɔ be the name Gold Coast is a disappointed name the name Ghana is a disappointed name kankan nyami le Kwame Nkrumah si de is far better than the Yehowa book they gave you Mebia se lo. Factory yewo pete Kwame Nkrumah ŋu they kill it with Jehovah. Jehovah came to kill it. Kankan Nyami will not kill our, our business. We were living, people were eating free food. People were eating free food under the under the God Kankan Nyami. People were eating free food. Amewo le nuɖuɖu ɖu for free. Ne dɔ le owu ɖe, operation feed yourself. It was working. Ele dɔ wɔ.

Amewo ne nu, amewo menɔ dɔdɔ kpa amewo srɔ̃ o. Magblɔe na wòe, vɔ fifi la sɔlemexɔ amewo le dɔdɔ kpa ame ɖe srɔ̃. Bishɔpuwo ƒe ʋuwo yɔ kple nyɔnuwoe. Mele gblɔ na wòe, The book you are holding is a book of a slave man. Nyateƒea gblɔ mele na wòe. Womase gɔme. Ne èle nu kpɔ ɖe, ƒo nu kple Yehowa ne nàbia se be ɖe Yehowa mele, ŋutsuvi ya le gbɔgblɔ be ɖe wòe na

Ebe yi lɔlɔ ya ta yi vi lɔlɔ va ku ɖe tsɛ ta le vɔvɔ nɛ biɛ question let him answer you why do you fear your father my brother maganɔ gblɔ magbe la gbe teƒe ya va la dzi nye menya teƒe yi me tso ne me ku nye menya teƒe yi me yo I don't give a damn to after death what I care about is to live a good life Ale gɔme se nam ɖe. Aha. Ne lecturer le dɔdɔ kple sukuvi haɖe maki o ane ta ame ɖe asrɔ̃ nu 24/7. Ya lecturer ya woava ke gbe me ɖe woadɔ kpli woadɔ kpli nyɔnuvia vɔ woanɛ maki ɖe. Then you should think that something is wrong with us Africa. Ema menɔ míaƒe tradition me o. Woava lé lecturer and lecturer atsi na ebe ɖe ebe ebe ebe ebe I am tired of doing it in the office. Mi le ŋgɔgbe yi alo mi le megbe yi. Nyateƒe ma gblɔe na wɔ agbe ke ƒe ya ƒe aladzi ya wòase le. Míatɔ wɔ nye meva mɔ dzi mava gblẽ ame ɖeke ŋu. Donald Trump be ɖe míabu dukplɔlawe ɖe.

Woawo dede no du no di ƒo woama na woƒe ƒometɔwo kple girlfriendwoe ya ko nya. Dɔkta Kwame Nkrumah menɔ agbe ma tɔgbi o. Ele gɔmese nam ɖe. Gaddafi ɖe menɔ agbe ma tɔgbi o. He try as much as possible bena ame sia ame nevo. Míaƒe temi le Afrika lo vɔ kpale Morocco le fine ɖa. Kpale Libya le fine ɖa vɔ yovowo gava gblẽ. Ya ta me nam dodo ma Donald Trump we don't have head of state we have tail of state.

They don't give a damn about you Ènya nu ta nɔ yi ko amesiame vie du ame tɔ ene ene anɔ wosia Miabo ga ya le dudu me tsi na wɛ Ne politician wɛ me du miapo ga ɔɖe me du Ghana ga ɔɖe Eke ma na nya be ɖe Yovo wɛ ba bribe wɛ ya wo kpɔ ga le zazã. How much is their salary? Ba, me po nusu gbenye ma ga yiji o. De me di be mia vumia bo susu. Me bia keke pe jogbe mia na we. Mia no.